Bazarkomnan qashıp jáne bir Bazarkomǵa tutıldık pa deme. Bazarkom birew. Sennen eshiu dep ele eshkim soraǵan joq. Sen jónińe tura ber. Mınauıń kim boldı? Ew! Toqta ew! Toqta! Haw, háy balam, haw sál qalsa mashinniń astında qalıp kiyinip ediń ǵoy. Aydańǵaǵa iltimas. Qayaqqa? Bola qoyıńsa aǵa izimnen quwıp kiyatır aǵa. Haw ne bolıp atır ózi. Ey sizdi. Ey bala kúdikpes. Kóremiz qayerge shekem barar ekenseń ele. Balalar qayaqta? Qayden? Eshqaysısı joq qoy ele. Basqa joylarda atır. Manaw qáne eshite atır. Barǵan jayda eshitpeysiń. Mınaw ne dep atır ózi? He, mınaw jaǵ pirojka. Bosaq aǵa, bosaq bosaq. Ehe, e, azǵantay bolıp qaldı deydi, Perashka. Ey, bári bir túsinbedim-aw. Basa ne ol? Jańa birew edi, endi ekew boldı. Basa alǵa ol, kórmey edi. Basa alǵa ol. Basa alǵa ol. Úshew boldı. Bolsın gúl bolsın. Ey balam ey men ne deymen sen ne deyseń ya? Haw sen meni esitip atırsań ba ózi? Awa awa ata esittim. Esitken bolsań qáne ayt házir ǵana men saǵan ne dedim? Jańaǵı Taza gúldiń pirojkisi me? Ne? Taza gúldiń pirojkisi? Házirgi balalar gápke qulaq aspaytuǵın bolǵan. Yaqshı ata. Ee, bári bir usı jerde jasaǵan jaqsı da. Altańlama, taltańlama, birew urdı dep jılama degen. Kim? Meniń atam. Haw, seniń bul júrisińde amallıq bol qayda? Amallıǵı shamal bolıp tur-aw, menińshe. Jigit bolsań arslanday tuwılǵan, xızmet etkil udayıńa kim ushın? Men ushın? Xalıq ushın! Onı kimniń atası aytqan? Berdi aǵa atam aytqan. H'mm. Saǵan ne boldı ózi? Meniń atam. Hau, atań joq, ayta ber. Tak, jigitler, negizi bılay boldı. Tap sonday qılmaǵanda ne qıladı ata? Ne qıladı, ne qıladı dep qaytara bermegende ne qıladı? Esh nárse bolmaydı. Ey, balam, ey! Ǵarrılıq degen sonday bolar eken. Ózim de geyde usı esikge qarap oylanıp turaman da. Haw, ata!

Ay nadan. Sonday boldı jigitler. Yaq bul bolmaydı. Seni awılda alıp qalıwdıń bir jolın tabamız. Mende nıq ideya bar. Ata, házir ekewimiz samsa jep jarısamız. Meyli. Eger men utsam, Aydos ekewińiz hesh jaqqa da ketpeysiz. Al, eger men utsam, Bizler kóship ketemiz. Boptı. Qáne. Bir. Eki. Úsh. Yaqaw ol kelispeydi ǵow. Tek tamaqtan basqanı oylamaysań áy. Ideyanıń eń zorı mine mende. Ata, oyınnan aldın kelisip alayıq. Eger men utsam, Aydos penen siz awılda qalasız. Boladı. Eger men utsam, bizler kóship ketemiz. Kelistik ǵoy, a?

Qoyaǵo kelispeydiǵo-nau, utılıp qalsań ne? Ulluma kelispeydi-au. Jigitler, sizlermen oylasıp otırman-au. Odan góre Aybarıspem oylasqan. Hau, jaqsı ideya-ǵo mınau. Qoyaǵo, ideya-ǵo, jaqsı-ǵo-nau. Yaǵo ulıma kelispeydi-au. E, bir zat búldirgen baladay súmreyip tursań. Atam kóshemiz dep atır. Qayaqqa? Úydegilerdiń qasına. Qazaqqa. Sen ne dediń? Hey, maǵan qalsa esh jaqqa ketpes edim. Atamǵo, erte men ólip qalsam ne qılasań, bir óziń qıynalasań, dep qoymay atır. Ne qılıwdı bilmey basım qattı. Yaqshı. Kúyip pise berme. Ne qılıw kerek eken ózim aytaman. Yaqshı. Egiz! Nege keldińiz? Balańız ekenim endi yadıńızǵa tústi me? Olay deme. Keshegiler jáne tiyisip atırǵan joq pa? Yaq. Ol máseleni ózlerimiz sheship alamız. Balam. Balam demeń. Bilemen, aldıńda ayıplıman. Biraq, Qátelespeytuǵın adam bolmaydıǵo. Áne sol qáteńizdi erterek túsinip jetkenińizde shańaraǵımız bunday bolıp ıdırap ketpes edi. Meyli. Keshire alsań meni keshir. Men keshire alsamda, biraq anam keshirer meken? Anań menen bizler jarasıp aldıq. Endi bári jaqsı boladı. Jáne taslap ketseńiz ne? Jaq, ketpeymen. Ketiwdi qálemeymen, balam. Anamnıń da biraz mazası joq. Sen qayǵırma. Ele bári jaqsı boladı. Aa, Aybarısjan, bazar qalay, bazar? Bazar komsız, bazar qalay bolatuǵın edi? Hım, haw, bazar komsız qalǵanday. Seni ne, biratala bazardan quwıp shıǵarıp jiberdi me? Yaǵaw, aǵa. Endi sonda da siziń aldıńızda men qalay bazar kom bolaman? Siz maǵan ustasız, al men barqulla Shágirt bolıp qala beremen. Aybars. Usı mineziń maǵan unaydı dá. Óziń menen qatar jigitlerdiń báriniń basların biriktirip júrseń. Aldıńa kelgen maqsetim de sol edi. Biraq mına biziń aqlı keyingi waqıtları negedur shataqlıq shıǵarıp júripti. Hım. Awa. Aydos ayttı. Aytqan bolsa, ójetlik etip gápke kónbey atır. Hım. Biraz waqıttan berli birge júripseń, óziń bir aqıllandırıyp qoysań jaqsı bolar edi. Apa, mine endi aǵam da keldi. Balam, negizi aǵań ketken joq edi. Tek ǵana biraz waqıt kerek boldı. Negizinde, men ázilge ettim. Meni túsinip, keshirgeniń ushın raxmet. Aǵa! Jaybars, bilemen, seniń de isiń tolı et tasıp atır. Biraq sen meni de túsin. Eger maǵan bir nárse bolıp qala qoysa, men en soń Aydosqa qıyın boladı-aw dep oylayman. Bolmasa, kim tuwǵan jerinen bezip ketedi? Olay demeń aǵa, sizdi de, Aydostı da jalǵızlatıp qoymaymız. Insan ushın qıynalǵan kúninde birge bólisip jegen nan mazalı boladı. Al, ásirese, sol qıynalǵan kúnlerinde birge qatar turǵan insanlardıń qádiri óz aldına. Siz maǵan ómir jolında ustazlıq etip, durıs jol kórsetip kiyatırsiz. Qáweterlenbeń aǵa, Aydosqa hesh nárse bolmaydı. Al, biraq, kóship ketseńiz, anıq bir nárse boladı. Hehehe. Haq kewil jigitseń, bilemen. Biraq, báribir qayǵıradı ekenseń. Házir men ushın durıs sheshim sol shıǵar dep oylayman. Aǵa, siz men ushın atamdaysız. Men ushın ómir jolındaǵı ustazımsız. Men hesh waqta Siziń aytqan aqıllarıńızdı alıp shep bolǵan joqpan ǵoy. Qalǵan jaǵında da usı jerde bizlerge bas bolıp júriwińizdi qáleymen. Aybars. Meyli, men bir ózime kelip alayın. Yaqshı aǵa. Orınsız sóylep qoymadım ba? Ómiri usı jerde ótken, kóp penen birge bolıp, biraz insannıń awır kúninde qol-qanat bolǵan adam. Búginliginde hesh kimge kereksiz birewdey sezinip júrgen shıǵar ózin. Yaq, sizdey insanlar eli biz ushın kerek. Ásirese, men ushın. Al, jigitler, keldik. Júkley berseńiz boladı. Neme? Bazarkom kele ma? Aybarıs pa? Awa. Keledi awa. Sizler júklep tura beriń, birazdan kelip qalatuǵın shıǵar. Woy-wo! Mınanı qashan júklep bolamız endi? He, awızıńdı asha bermese, ne, birinshi márte kóriwiń be? Qáne, jigitler, júkley beriń sizler. Men birazda aylanıp kelemen, bola ma? Boladı, yaqshı. Yaqshı. Qáne, Berk. Mine ol. Oppa! O, abayla. Áy, ne ǵo? Dım adam joq-ǵo? Usını erteń júkley qoyayıq ta? Seni ne jaw jey me? Házir dárriw júklep taslaymız. Jaw jemese de tolǵan kúnge bara qoyayın dep edim-ǵo. Hıh, pax, kel sirá. Aw, baramız-ǵo sol tolǵan kúnge. Aybarıstıń tuwılǵan kúni bolǵannan keyin tezirek barıwımız kerek. Durıs jigitler, tezlestireyik onda ya, davay. Sonda da kewlim shappay tur da. Yaqshı, házir kelemen. Aw. Ey, qaqqa kettińiz sizler, ey! Uay u mınań bárin qashan juklep bolamız endi e Doni Aydos ashıń e oynamańsa e e ash dep atırman. Bular kim boldı? Tınıshlıq pa jigitler? Há? Baton? Yá, Aydós. Ustalǵan jerimiz shıǵar. Ew, toqta ew! Toqta ew! Toqta! Hım-hım! Hım! Hım! Hım-hım! Aman aǵa, sizdi kim baylap qoydı aǵa? Úlken potrat bolsa qusaydı. Tezirek járdem shaqırıp kel. Aybarsqa qońıraw etiw kerek. Ox, meniń telefonım záryadı ólip qaptı. Meniń de telefonım dawıp ketip qaptı ǵo. Aw aǵa, biruge dushpanlıǵıń bar ma edi? Yoq, eshkimge dushpanlıǵım joq. Biraq sizlerge dushpanlıq oylap júrgen qusaydı. Baton shıǵar, onnan basqa eshkim menen talasıp tartıspadıq. Yaqshı, tez-tez bar. Men járdemge shaqırıp kelemen. Yaqshı.

Usta almayman dep oyladıń ba? Há? Al, qashıp qayerge shekem baratuǵın ediń? Ey, Baton, biz saǵan ne dushpanshılıq qıldıq? Nege bizlerdi tınısh qoymaysań? Bozorkovuń menen qasıńda júretuǵın jalataydan alatuǵın kegim bar. Sen qáte oylap atırsań. Ey Aydos, maǵan aqıl úyretpe, men ózim bilemen. Házir birew birewge dushpanshılıq qılatın zaman emes! Mine, buyaqta. Ey, Baton, ne baslap júrseń? Saǵan ne, potrat kerek pe? Kerek, Aybars, kerek. Kerek bolǵannan keyin isledim. Ey, kúsh penen hesh nárseni sheshe almaysań. Kúsh penen sheshetin bolǵanda, qashshan-aq ornıńa otırǵızıp qoyar edim. Meni bileseń, aytqanımnan qaytpaytuǵın adamman. Aybaras! Baton!

Esh nárse qılmadı ma saǵan? Yaq, bári jaqsı. Ey! Berik qayaqta? Haw, ol mashinda alıp qoydı-ǵo. Haw, mashinda? Ey, Berik, hesh nárse qılmadı ma saǵan? Hau qayaqta júripsiler? Hau ólip qalayın dep edim ǵoy men. Ee, qızıqtıń bári men joqta bolǵan eken ǵoy, á? Qızıq bolǵanda aytpa. Hau mashinniń ishinde tursam, bireu kep esik jauıp ketti. Hau doni shıǵar desem qashshan pıtırlatıp ketken bunı. Jigitler endi ózimizge saq bolayıq. Negizi Baton jaman jigit emes. Onı da bir dúziw jolǵa salıp jiberiw kerek. Ol maǵan ashıwlı. Tap búgin de mennen óshin alıwǵa kelgen shıǵar. Onıń saǵan ne duspanlıǵı bar? Ol meni birinshi bazarda kórgende álpimiz alıspaǵan. Bálkim soǵan shıǵar. Mhmm. Nede bolsa bári jaqsılıqqa shıǵar. Al jigitler, Begis inimizdi qutlıqlap qoysaq boladı. Ata-anası tatulasıptı. Endi Begis papası men birge jasaydı. Oo, jaqsı bolıptı. Qoy a? Endi bazarǵa shıqpaytın shıǵar bize menen. Yaǵaw jigitler, men de sizlerden ajıralǵım kelmeydi. Ey jigitler, meniń de sizlerge jańalıǵım bar. Qanday? Bizde kóshpeytuǵın boldıq. Oo usı jerdi qalamız endi. Zor bolıptı. Raxmet Aybarıs saǵanda raxmet. Ey qoya qoysa kúni menen qanday jańalıqlar bolıp atır tap bir usı telefonıń ishine kirip keteyin dep otırsań. Olay bolsa jigitler búgin Aybarıstıń tuwılǵan kúni. Hám mına basqa jańalıqlardı qosıp bir juwıp jibereyik. Durıs durıs. Qáne bir dombıramen qosıq aytıp bereyın sizlerge. Oo.

Qalaysızlar jigitler? Qalaysız aǵa? Jaqsı, jaqsı, raxmet aǵa. Jáne júk kelbedi, sırtlasaysızlar ma? Haw aǵa, keshegidey izsiz shataq júk emes pe bul? Yoqo, qorqpa, ol onday júk emes. E, boldı. Qorqayın dedik qo aǵa keshegiden keyin. Yoqo, qorqpa. Beriktiń qorqqanı sonsha ele, awılına qashıp ketti ǵo. Awılına ketip qalǵan ba? Házil ǵo. Awılına ata-ájesin kórip qaytıwǵa ketti. Onda sırtlasayman jigitler. Xızmetten qashpaymız aǵa, jumıs bolsa ayta beriń. Bereket tabıń jigitler bereket tabıń sizler sebebi jumısım bitip atır. Xızmet bolsa ayta beresiz biz tayın ǵo ajaǵa. Boldı raxmet. Júriń onda jigitler. Boladı yaqshı. Yaqshı yaqshı.

Óziń ushın háreket etiwin kerek. Bolmasa sen ushın hesh kim gúrespeydi. Durıs. Hár kim óz arbasın ózi tartıw kerek. Awa da, esh kim ishi piskennen arba aydamaydıǵo. Ey, usı baton ne bazarda júripti? Bizlerge bári-há qarsılıq kórsetedi. Solǵo, keshegi qılǵan isi de xádden tıs bolıp ketti. Ele, ózgerediǵo. Ol negiz jaman jigit emes. Ay, endi ózgermeydi-aw. Ózgeredi. Ele, bárin óziń kóziń menen kóreseń. Eh, yaqshı, usı jerde toshka qoyayıq. Nema? Aqsha aldıń ba? Ash bolıp ketip qalıń? Awa, aqsha qaltamda. Dayı, Tazagúldiń pirajkisi qaldı ma eken? Qaytem. Barayıq onda tezirek-aw Tazagúldiń pirajkisine. Búyteyik onda. Eń aqırı barǵan pirajkiniń aqshasın tóleydi. Ho, mınaw. Yaqshı. Asıqpań, áy! Abaylań! Durıs. Ómir bárqulla biz qálegenimizdey tek quwanıshtan ibarat emes. Onıń ózine jarasa qıyınshılıqları da bar. Sol qıyınshılıqlar ele de kúshlirek bolıwımızǵa járdemlesedi. Qızıq, aldımızda bizdi neler kútpekte? Arba kesh, hámme arba kesh, Óz júgin bárqulla ózi tartar, Hámme arba kesh, arba kesh, Hámme.